Watch dis video for di hottest and latest tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter today gist. Israel don talk say dia air force get full control over Tehran sky four days afta dem begin bomb iran dem carry out more air strikes overnight and iranian news tok say fresh attacks happun for western iran on monday iran still dey fire back overnight dem throw plenty missiles enta israel some even pass israel iron dome defence Number of pipo wey don die for Israel since Friday don reach 24. Iran own health ministry tok say Israeli attacks kill at least 224 pipo since Friday, but news media no fit confirm wetin dey happun inside Iran because di government no gree make dem report from there. Israel begin bomb Iran on Friday, target nuclear and military places plus areas wey pipo dey live,

German Chancellor Friedrich Merz tok say di G7 go drop statement wey go beg both kontris to calm down but still support Israel right to defend diasef. Di wahala start afta Israel carry out attack on Iran. Even though di G7 leaders no too support di fight, dem still no quick condemn Israel for di move. For now, wetin dey clear be say dis mata go dey front and centre for dis G7 summit. Iran chief justice Galamusin Moseni Eje don tok say anybody wey dem catch for say e dey work for Israel go face quick trial and punishment because of di war wey dey go on. One man, Israel Fitri, wey Iran say be Mossad spy don already face execution for say e give secret info to israel iran media also report say police for alborz province don arrest two oda pipo wey dem suspect say dem get link to mossad eje tok say everytin go happun sharp sharp as di law allow becos of di current war ten sion poland don tok say dem dey plan to move about 200 of dia pipo wey still dey israel mostly tourists and short stay visitors deputy foreign minister mosky kadendis tok say di evacuation go happun soon and dem go pass through amman di capital of jordan she tok say everything go ready within di next few dozen hours One serious attack wey happen for Minnesota early Saturday don lead to di death of State Rep Melissa Hotman and injury of Senator John Hoffman. Governor Tim Walz call am politically motivated assassination. Police don arrest di suspect, Vance Luther Bolter, after dem catch am for bush near Green Isle, Sibley County. Dem say na di biggest manhunt ever for di state as plenty police team join body to track am. Melissa Hartman and her husband Mark die for dia house for Brooklyn Park, while John Hoffman and im wife Yvette survive but dem carry bullet wounds. Dem do surgery and dem dey hospital dey recover. Bouter, wey dress like police wit badge, vest and taser and all, use fake emergency vehicle enter pipo house wen real police reach hautmans house around 3:55am di man come outside shoot run go back inside and escape wit leg earlier by 2am police don first respond to hoffman house for sharply afta report of gunshots na from there di connection to holtman own come out president trump and oda leaders don condemn di attack senator amy klobuchar tok say na attack on democracy itself bhuta dey custody as investigation dey go on

as di officer dey waka from im car go front of di house one man open fire shoot am im colleague quickly respond shoot di suspect for hand and call for backup di suspect later surrender and dem carry am go hospital police commissioner donna adams tok say di officer wey die na correct man wey don serve community for 25 years she say di kain tin wey happun na serious shock as dem dey always hope say every officer go fit go home afta shift dem neva release di officer name as some family members neva hear di sad news di commissioner still praise di second officer for how e handle di mata under pressure dem don open investigation into di case and well-being support dey for pipo wey di incident affect tasmania premier jeremy rockliff call di killing heartbreaking tragedy and send love to di officer family and im colleagues Shootings like dis no dey happun of ten for Australia, especially afta dem ban many guns since nineteen ninety six Port Author massacre. Investigations don recover di cockpit voice recorder CVR from di Air India plane wey crash last week Thursday for for Ahmedabad, India. Dis na one big step to help dem find out wetin cause di crash wey kill at least 270 pipo. Di Boeing 7878 Dreamliner dey go London before e crash small time afta takeoff. Di CVRO dey record evritin wey happun for inside di cockpit, including wetin di pilots tok, alarms and background sound. Dem don already find di flight data recorder, FDRO, since Friday. di two recorders togeda na wetin pipo dey call black box even though dem actually bring even though dem actually be bright orange in colour dis two gadgets go help experts understand how di flight take end and wetin really go wrong india aircraft accident investigation bureau aaib dey lead di investigation and dem get help from us and uk officials india aircraft accident investigation bureau aaib dey lead di investigation and dem get help from uk and us officials us safety board ntsb boeing pipo and di faa don visit di crash site already whereas indian goment don set up big committee to check wetin cause di accident di committee go do first meeting on monday and submit early report within three months. Dem go also suggest new safety rules to avoid future crashes. As all of dis one dey go on, families of victims still dey mourn and dey recover from di pain. For Barcelona, tourists dey plenty sotey residents don begin protest On Sunday, pipo march for street shout make tourists go home, even spray water for some wey dey relax for cafe. Dem paste stickers for big stores too say tourists no dey welcome. Even though tourism dey important to Spain economy and Barcelona na hotspot, locals don dey complain say rent don skyrocket because of Airbnbs and cruise ships. One woman, Marina, carry placard wey read say Your Airbnb na my home before. Dem say dem no wan cancel tourism completely but make e reduce to normal level. Last year alone, 15 million people visit di city, almost ten times di population. Because of all dis complaints, authorities don announce say by 2028, dem go ban short-term rentals to tourists, Dat one go affect about ten thousand landlords wey dey rent to tourists, but some pipo like Jesus Pereda but some pipo like Jesus Pereda wey get two tourist apartments no gree. E say dem no issue new licence for ten years yet rent still dey go on. E believe say digital nomads wey dey earn more money na di real reason wey rent dey high. E say tourist houses help to spread visitors and money reach other parts of di city. According to am, without tourism, Barcelona fit enter serious wahala as e contribute up to 15 percent of Spain GDP. And the last one for today. After days of back and forth, the burial plans for Zambia ex-president Edgar Lungu don finally settle. Lungu, wey rule from 2015 to 2021, die 11 days ago for south africa wia dem dey treat am for one serious sickness wey dem no tok publicly di wahala start afta im family tok say lungu no want make president hekinde hichilema come near im body di two men na political rivals but now dem don reach agreement wey go allow hichilema preside over state funeral on Sunday 22nd June. Lungu family spokesperson Makebe Zulu apologize for the stress where the delay cause, say them just they try respect Lungu last wishes. Government rep Patrick Kangwa thank people for their patience and beg them make everybody join hand for peace. Lungu lose to Hichilema for 2021 election after six years for office. E later try come back but Zambia court block am say e don already serve maximum two terms. Even after that, e still dey active for politics and dey criticize Hichilema steady. And na Rebecca Guffey dey report for Pidgin Tori Global. Una do well.